Pasukan Troy ni lah kalu bapacaran lah jangan mambawa anak urang tu sembunyi-sembunyi nang bibinian nya hakun aja jua hiih anu pang tamulai nyaman pang jua jar hiih sagatal anu hiih. Oke halo dasanaku barataan dimanapun buhan pian berada selamat datang di Kahfi official yes karena kita betamuan pulang

Pina musti mahandiki nang bungas-bungas, nang kada bungas gen belum tantu handak lawan ikam Mung leh.
Sadar diri kawan ai ja kisahnya leh. Ayu ha kita burukan lu nah. Aku ni kada tapi kawa bapikir kam hanya hanyar nang iih awal-awal video ja kalo. Nah bila udah taisap ruku nih kawa dah nah asa anu dah lancar dah peredaran darah nang ada di utak nih bujur aja jua maksudnya sadar diri lah kita mahandaki bibinian nang bungas bungas lihati pang kaw iih sesuai kada lawan kenyataannya jua maksudnya pas akan porsimu tuh. Iih. Tapi pang aku handak nang lebih daripada ulun. Ai bagus haja jua, cuman masalahnya inya nya handak kali lawan saurang. Sama tahalu, Rimeh. Orang rimang oleh gambang hitam. Oh ni kata kata aja leh. Ganteng doang duit kuitan haja di tanai, hahaii, jar putri maulida. Oma ai hah. Sama ai kalu jua lo nang manyambat ni bibinian jua urangnya kan hiih masa ikam hudah bagawi leh hiih tapi bisa aja kan jua kan bagawi kan hiih heeh maksudku tu katika ikam berkata-kata tolong jangan jangan sampai hal itu terjadi jua kawadah dirimu kaitu nah misalnya kaya ini ni kan ganteng doang duit kuitan haja di tanai sakalinya saurang ya ai jua sekadar kata-kata wara han jadinya. Nah, biar mayuting kaya Arjuna, tentu kusung ka ada baguna. Asa malimapau rama-rama batalibanang, ikam jauh aku pun jauh sama-sama kita maganang.
Mantap kai nya leh bapantun. Hiih, rama rama batali banang. Aah, ikam jauh aku jauh, sama sama hati mangganang. Batamuan nya langsung baca ba anuan, ba ituan. Oke, udah lah cukup. Jangan sampai diayaknya kita nah.

Ulun kada tapi wani bakomentar nah bubuhan mu haja nah asek. Pilih nya main tiktok tu lih mun kada tangannya ka ini ka ini nah maksudnya atau ka ini ayu ha tambahih lagi. Buhan banjar ni kada mengkal di tiktok haja sanak ai hbi hbi tahu lah am buhannya sudah tusah.
Aduh hai hah hbi ampun nya sudah ayuha nah aku kada tapi kawa bakomentar macam macam kawan ai nah hiih kita cari nang anu pang nah nang lebih hot

Bubuhanmu kikira sama ja jua bang ulun anu bang ai nah kada semangat bang ai nah makanya kita anu nah mudahan pidio pidio nang bakal kita lihat ni rami rami nah. Gua kalu pakai masker. Anjir kukira anu tadi napa ngarannya pacarnya sakanya sama sama pada lakian bangsat ha. Niti aduh di pranknya kita asli. Rambut pang jua gondrong jadi asa bibinian ai ya kalu lih. Teruntuk laki-laki ganti dul pertanyaan kalian yang sering nanya kayak gini, kamu udah makan apa belum? Ih kami kalo udah lapar pasti kami makan loh nggak usah kalian tanya-tanya tapi kalo kalian nanya kamu mau makan apa biar kukirim biar kubawakan senang kali kami kalo kayak gitu. Iih,
hakun ai kami mambawaakan, maatarakan ka rumah gin hakun. Cuman salajur kami bamalam jua. Iih han, jadi impas kaitu nah kami manukarakan makanan. Salajur nyaman. Banjarmasin Episode. Oke. Napa ja cekisut nang apa ja tadi ko kada ngerti nah. Banjar keras kawan. Kita bekelahi kawan membisai, kita yang cetan kawan yang mamacari. Aduh. Banjar memang kaitu kawan ai. Humm. Kadang kadang ada kawan yang pura pura kawan aja. Hiih. Sebenarnya nya handak handak nyaman aja lawan kita. Han. Kada kawa kada talihat pacar kawan tu nang bungas kaitu nah. Hiih lalu ha mudil jadi ustad dadakan. Han. Mm padahal kelakuannya gin bangsat ja jua iih cuman caranya untuk bisa banar menikung pacar kawan tuh akalnya kaya akal pilanduk iih han tu tu realita nang ada di banua tu iih kawan kawan ini aku paham bubuhan pasukan tu pasti ngarti kan.

Iih dasar kada diam menonton ja. Ganteng nang nyebut cewek depan gang.
Nenek noo nyebut nyewek depan gang. Petang belirih.
Iih bujur jua kan. Pander pander pander pander hutang kada dibayari. Iih makanya bagi bubuhanmu nih yang ada beisi hutang nah jangan pura pura kada tahu. Ya kalo ulih, jangan ikam anggap kawan ai bahwa urang yang mahutangi mu tuh, inya tuh bisa kada ingat, kada harapan kada ingat inya amun masalah duit tuh. Hiih, cuman ikam haja lagi bapikir kaitu nah untuk mambayari. Astagfirullah.

Aduhai hah, aku takayut-kayut asli ikam. Iih, babaya kaluar kaitu nah hudah nang nang kaya gasing kaitu anjir. Talalu baulai ulai, ulai ulai kawan ai kalu pina tapahurup anu nih biji butuh. Nah kawan, han, ini nih kalu nang kita eh han, akhirnya ada jua nang nang nang istilahnya mamanjakan mata ya kalo.

Ya kalo, ha kita ulang lagi videonya nah. Asa anu kam, mm. Hah, asli. Bubuhanmu aku nangguh lah, meskipun parut ni kanyang tatap ai singgah, saku. Hiih, bukan handak makan kada, cuma handak mamandang tukang gad anunya tuh, tukang warungnya ya kalo lih. Hiih, paling kada kan ikam bapandiran kena pas handak bayar tuh. Ah, berapa cel tadi jar. Dua puluh ribu jar si anunya han yang tukang jualnya tuh. Nah, nomor WA-nya nah ulun lima puluh membayari. Sukantroi tu akal bisa bangat. Nah ni saikung pulang nang kaya gasing nah hiih. Ni kira kira lih. selit drill kada aku hiran kaw lah hi kanapa gerang anjir cuba nah lah nah kada kaw nah kanyamanan banar aduuhhai.

Datangi ka rumahnya. Tapi kan kita lihati jua situasi. Kalo misalnya rumahnya tu di dalam gang nang istilahnya ngalih kandaraan lalu, ha paksa ai kita ma anu handak kandaraan di muka di depan gang aja han maambili. Ih tapi kawa ai pang bajalan lih, kan kadada alasan kawan ai kada batamuan kuitannya. Humm pasukan troy ni lah kalo bapacaran lah. jangan mambawa anak urang tu sembunyi-sembunyi, nang bibinian ni hakun aja jua, hiih, anu pang tamulai nyaman pang jua jar, hiih, asa gatal anu, hiih. Anjay, hah ngeri nya ai, coba kita ulang, Kada ya di rambutnya leh nang kaya napa ngarannya tuh kada kaya napa hindayang bani anjir aduhai hah maka nang apanya nih lubang sininya guber banar pulang nih kau caka bibinian ayu ha.

Nih amang yat duduk santai banar nah mang, inggih lah. Yai salam gasan amang nang ada di balakang tuh. Salamu'alaikum anaknya di parmulaan salam sejahtera saganap pian barataan tadika lagabut diriku kada karuan hari ini handak bamadihinan.

Iya bagus bagus oiha dah cukup lah ih pokoknya salam lah gasan awal madihin terus aja ikam bermadihin berkarya hiih aku salut dengan orang orang yang bermadihin tu bagus banar liriknya tu nah hiih harus bisa mampas akan kan misalnya ujungnya a harus a jua hiih misalnya en en aja tarus han respect aku gasan bubuhan madihin. Anjay. Waduh. Kadang lo kawan. Ikam kawan eh amun nang tadapat nang kaya ini lah. Iih, uma ai. Mau kada bakawanan lagi ikam. Aur di rumah ja bakurung. Anjir, coba liati. Aduh ai senyumnya tu nah. Hmm. Hayalan kita tu kaya anu kalo leh. Kemana-mana kaya itu nah. Hmm. Ada jua pas sukantur nih nang manyambat, kada kawa kada jua pang talihat bibir anu ja bibinan ja ulun sangih, anjir bibir wara nah ikam lihat, sangih lih kaau, hah liwar utaknya ni pinanya mesum banar. Aduh.

Percuma cantik kalo nggak ngasih jatah umis sana kelentik banget mulut kamu percuma ganteng udah halus udah halus handap kada kuat mending kaluar nah
percuma bungas ja anu ni butuh halus handap segala macam kan ipiku belum tahu kalo lawan pasukan troy.

dengan konten berbahasa Banjar nih palangka ada di YouTube. Ih, syukur kan pertama channel KP official nih. Ya kan lo, nang bepandirnya tuh bahasa Banjar, nang satu server lon ikam tuh. Ih, maksudnya kan mah mengerti bahasa aku meskipun ada beberapa bahasa nang ikam kada ngerti. Ih, totok orang berabai kan. Ih, ada loko-loko tuh mungkin bubuanmu kada ngerti padahal anunya tuh uh, artinya tuh kalau loko tuh. Nah, ih, tapi ya ikam paham aja lah Hiih, jangan kisah kada paham kaitu nah bubuhan nang hiih. Hahahan, sama aja pada urang banua jangan kisah nang ka Indunisiaan banar. Oke, uh, udah itu aja lah. Terima kasih Kisan Buikam sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami official, channel kita bertahan, channel Banua Taiman ini. Kita berteman pulang kita di konten reaction selanjutnya. Bye.